Lu hawile vialte tlawmpal te update kan vun tuah ve lai. Update cu cakei hi tuanbia, tuanbia, tuanbia tu kan vun chim hna lai maw tlawmpal tein. A kaikai kho lo ah mi ka live rua lo. Okay. Live cang ko. Okay, ka khonnak sen masi hnga ka thei ve lo. Tlawmpal te tuanbia kan vun i chim hna lai. Okay. Tha ko. Okay, tuni ka chim dingmi cu tuanbia deuh a si lai. Zeicah ti cun tuanbia hi hlan deuh ah pikpak in ka chim tawnmi kha A ka thei lomi khan tam lengah a ngai lomi in tam caah khan tlawmpal ko in chim ṭhan lai. Cucu tuanbia cu atu tahchunhnak ah Chinram dothlennak kong he pehtlai in AA Yakhai miphun zong kha kan buai ngai cah. Online i kan chim kan ṭialmi kha tuanbia theih lo in bangya Elot ne Temla ne hei tluk ṭakham ca khan tuanbia in ti cun tuanbia e zei ha dah lawh ti cun mi nih cun zeitluk an in doh zongah mupi bantuk khan um lo ti si e cikan timi lakak nih khin mupi khi a doh i mupi nih cun zeitin dah tuah ti cun dai tein um langak nih cun mupi keng cung cun um i mupi cu cuk lengmang nan mupi nih zeihmanh a tuah lo Vansangpi ah zuanpi zuanpi zuanpi zuanpi zuanpi a sangpi thli a vun tlawmnak phak khin cun lak-ak cu celh ti lo kha tikah khan mupi nih thlak chim duhmi cu kan chim kan rel kan ṭialmi khan kan doh tikah anmah tu kha leh ti lo khan a sang chinchin khan kainak khawh ding khan tuanbia kan vun zoh pah hna lai cun a karlak ah Atu i Kawlram chungtun bia le Hakha i vanlawng aa chawkmi hrawnghrang zong kha tlawmpal kan vun cuan hna lai. Atu i Lessi Lawlawse Cheni ahhin Kawl ralhrang hi an i zophan lo tuk, an lung a dong, an van a san tuk lio a si. Mah lakah Hakha Thantlang hrawngah vanlawng aa chawk i a cawlcanghmi khi khattelei cun ṭih tuk ding si lo. Aa tlep kho zong pakhat si. Amah belte hi zawn te hin ralrin awk ummi cu ṭih tuk ding si lo kan ti le cangka te khan ralṭhat zong i lak ding si lo. Ralrin tu cu ralrin peng ding a si. Asinatein Sianram lei ah biatak tein aa zo phan lo. Cu ruang ahcun atu i Hakha hrawng ah zuangmi vanlawng zung khi tlerkhawnnak zung si kho men. Kawl ralhrang an lung a dong taktak cang. Atu Lashu ah khin Lashu i bom a thlak lomi tu khi cu Wah ruangah a va si i Kaa dang hrawngah khin biatak tein a cawlcang i tlawmpal bawm a thlak. Thantlang lei kahdohnak zong hin atu O2 le Thantlang Tatkung operation hi a zapi hi vui riat hrawng thlak dawh a si. Zei paoh siseh law atu lio bantuk i Sianram tapawl an cawlcang lio khin Laitlang lei ah a khuihyi ṭha si sit met hna ral hmunhma a tam tikah khan kha tu kha vun theithiam hna sela a biapi tuk cun ṭih tuk ding ah khan a um lo sihmanhsehlaw ralrin kha cu a hau zungzal zeitik poah ah ralrin kha cu ṭha sihmanhsehlaw ṭih tuk awk ah um lo kawl ralhrang hi cet lo lungdong in anmah tu nih khin a cen phet ee an ti Russia te hna bawmh an hal thulmi khi fak taktak in a thih ngai hna cu ruangah cun biatak tuk in laitlang ah hin a cawlcang kho in thazaang a pe kho lai lo ti kha zumh a um bak mi si e atu rungtlang zong ah khin zei huaha ngai zumh um tuk lo family deuh le ralkap tlawmpal lawng khan um lai cu ruangah cun hi kong he pehtlai in zapi caah keimah nih ka hmuhning tlawmpal te vun chim ve a si ahcun ṭih tuk ding le phan tuk ding lo sihmanhsehlaw khati ti kan chim le cangka te khan ralhrang nih bawm thla lai lo siku thlah lai lo hei ti bantuk le na ngam le dai thlan kha si loin ralrin tu cu a hau peng kan ral cu zeitik poah ah atu cu mithmuh kuttong an si lio chinchin ahcun ralrin peng a hau cu ruangah cun kan kan i ralring lai asinatein ṭih tuk ding ah khan le fak tuk in ruah ding kha cu a si ah khan ka ruat lo mak kha Thlantlang Hakha kar kahdohnak a si selaw lawlawse hi Thlantlang kahdohnak he kan i lawm mi tampi ka chim kho rih lo zei ruangah tak si ka thei ve lo Thantlang kong tam deuh chim ah khan cun thinlung zeitidik vun um lio si tlawmpal te ka vun hrial lai. A chungah new a thei mi tu nih khan update an vun tuah thluahmah lai tu cu kan new ah kai thluahmah ko AA pawl tu a sernak atu zongah khan matupi cu ni thla cu zat suimilam te ma kan lak cang ten au zong khan yakhain lawng te an si i yakhain le Chinmi karlak buainak hi a sang ngaingai i Zeiruangah tici ni hi a fiangmi si ko. CNAF nih CNF nih hmunhma Chinram chungah an luhtermi hna si loin CB pawl nih ni sawm ruang hi bantukin thil a hnokhnakmi si i hi kong he pehtlai in Yakhain tuanbia le Chin tuanbia ka tlawmpal ka vun fianter ṭhan lai i ah, tuanbia kan theih lo tikah Yakhain zong nih ah, phunphun in ah, an chim khawh. Ah, chimrel lei ah an kan tei zong kha tei pakhat si. Cucacung Kawlrampi huapi kan chim a si ahcun a taktak ti ahcun a Chinmi hi mi tenau kan si lo. Bawipa thawngin mi lianngan hlanlio pi tein tlangcungmi ah a liannganmi miphun kan si. Atu hi kan chim lengmang mi Wate, Kukan te, Danu te, Pa-u te, Palawng te, Naka te i kupan piaṭhang khun a ngahmi phu ruk hmanh hi Tayin ta hmanh ah an um rih lo. Laimi nih cu theih hmanh kan theih hna lo nain mah nih cun an kan theih dih cu. Mu chim duhmi cu Laimi hi kan pupa chan in a ṭhawngmi hmunhma nei ah a ngeimi kan si. Kaan map ka vun in piah hna lai i hlanlio kan sining te kha ka vun langhter lai. Hi mei hi hlanlio map siseh Kawlrampi Independent a ngah hlan ah ni atu hi hika i ka vun kulhmi khi Chin, Chin Hill Regulation British Indirect Rule timi hi si i Kawl cozah he fonh loin okay video ka vun dirter ta lai. Hika i kehlei kan bik i video hi ka vun dir tar pah lai kan vun zoh hna lai atu i ke lei kam bik i a vun lang mi khi chin mi khi khi chin hill regulation timi si mi khi khi laitlang khi british cozah nih kawl ha fon lo adang te a rak kan uk mi si mi cu cu thongkhat zuret kule ru ka khan a sorry Chin Hill regulation cu thongkhat cu riat kua ruk ah khan Chin Hill regulation a si cang i British nih dang tein a kan ukmi si. Cu dih hnu a cung khi Kachin Kachin ram zong khi British nih direct tein a ukmi si hi khi tikhin ah Kawl cozah he fonh loin cu dih hnu ah Federated State khi zong khi Kawl cozah nih Kawl he fonh lo in uk mi si. Cu dih hnu ah a tang ah Greene Selwyn indirect British rule hi Greene hi zapi nih fiang a lo mi Greene timi khi ah kaya khi si. Kayin miphun chung in miu nui suh pakhat khi an si. Ah mei kong hi a fiang lo mi an tampi lai. Greene timi cu kaya kaya miphun hi ah Mi nuai suh pakhat khi an si. Greenny timi kha Kaya miphun i mi nuai suh pakhat khi an si. Mikhi khi aa Kachin, Chin, Sian le Greenny hi aa Mirang nih a dang tein rak ukmi kan si. A dang tein Kawl he, cozah he, zei he min fonh lo tein a dang cio in rak ukmi kan si. Himaka ke Chin, Chin Hill Regulation timi kha zeiruang dah pale wa a tel lo timi zong ka tlawmpal un pe chap lai. Hihi kan pale zong nih an chim cang mim le dang ah. Tuanbien a khaima in um cu. Mah di hnuai a khain ram kha koi ka da si timi ka vun kul lai. Chin Hill Regulation cu thong ka zariat koruk. Asi atu i ka vun rin thluahmah nak hrawng khi i khain ram thluan cu si. Mukuai ṭain khika khin a kam lei pawl khi cu Bangladesh a si, a cunglei si cun India, Mizoram lei Lawngtlai lei khi si. Khati khan ah okay mah vial khan maka zun kha kan vun ngol ta lai. Khiti khin hlan lio ah Kawl ha fonh lo a rak kan uk. Sihmanhsehlaw thong kan zu kual li ria ta January ni li ah independent an ngah tikah kha dih hnu khan Thongkhat zukua sawmsarih kum li ah Newin nih nanmah ram cio a va kir cang u nan peng cio ah a ti caah Tainginta pawl zong kha indirect British rule bakin tlangcungmi a dang ha ṭanṭu ah kan tlakmi a si. A taktak te cun a hleihluak tein ukmi penmi mirang kutak zeitik men kawl kutak an phan belo sihmanhsehlaw pinlung sa cheu a tayin ta tlangcung mi cheu khat nih kawl cozah sinah lungtin pinah an neih tikah kawl cozah nih a lu ah centralization in bahu tlaih in amah nih zeizong vialte a control tikah nu ah uknak sang zung sang zeizong vialte kha kawl lawng te in si boda bata si lai hei ti te hna tua ko lo kawlram i mat pung ṭi na khin bata te hna a sign cu tu USA i kan ID te hna ke ma zong citizen kisi chang biak nak pakhat me atel lo zeitluk in dan zer ti chung kawlram ma mat pung ṭi ser tika kan biak nak zong the chi di cun a vai khe lambar zei dei si cu maki ke ka vun phil cang cu mat pungtin lambar khin khoi ka data timi zong theih khawh di si khi ti khin an rak tua i zung ngan le rang sang le zong vialte kha kawl nih an tle an tle uk an uk hi cu ruangah kawl kha an tok an ṭhawng i tlangcungmi vialte le kawlrampi a uk tu kha an si a taktak ti cun makha pinlung sa cheu a si e khati bantuk ruangah khan nu u tul han hi zong khan kawl lawng lawng ni khan van lawng mau zong kha kawl lawng khan si chang rengsang vialte kawl lawng ten si chang nai ngai hi na ngan takai tan zung vialte a kawl lawng ten si vawlei cung ka kip lo zong an kawl minong lain te pein mo no zong a tan zung vialte rin tuan zong kha kawl chi kha la kawl mi phun lawng ten si ka kha bahu than na chau uk khuai ning i a chiatnak maw khati khan a si ruangah khan a taktak ti cun kawl nih tuk i doh i pen i ukmi si loin kawl ha kan i hrawm ruangah centralization in a kan tlai kha ti khan tlangcungmi vialte kha ṭan tu in kan ummi si kachin chin sian le karini Kaya myu nui hi zeitik men ah Kawlram chungah a thu bang uk min kan si. Cu di nu ah riat kuan hnu in a thu i uk mi cu pa u danu palawng kukan naka wa phuruk an si ṭhan. Maka ka chim bel cang na atu hi ka vun nolh ṭhan. A ruang cu Kawlrampi dohthlennak kha ka ti khan si. Mah lio ahcun zei di si Yakhain kong kha chuak ṭhan le ram an neihnak le ngeih lonak zeitik kum an dah timi kha a chuak ṭhan lai. Cu ruangah hihi ka zawn yakhain kong kan vun phak ṭhan hlan ah hlan lio ah Kawlrampi chungah a leihluak deuh in rak ukmi Kachin, Chin, Federation State le Green nih ya Mingnuai Suh pakhat nih phuli Riatriat hnu in a ṭhui ukmi Kukan Danu pa U Wa palawngnak ah hi atu hi a ra ṭhan lai. Hi atu hin zeidah kan hmuh ṭhan rih ticun NUG nih hin Kawlrampi vialte khi huap in Central tlaih phun in Ṭainta pawng sung asinain NUG zong kan i ralrin hna. A ruang cu Dothlennak i a ṭhawng deuhmi poah khan aa pehtlai i amah nih doh bantuk khin khua a khang i lai a rel. A ṭhatnak a tampi ve nain kan i ralring ṭhan hna lai. Kei cu ralrinnak kong kha ka chim zungzalmi si. Zeiruangah chuahsualnak kha tam ai in a tam tuk cang ca. Cu ruangah NUG nih wa te pawl kha vi tampi pehtlai wa nih hin biatak tein ka yuh sai lo cu kukan te zong nih hin Kui tam tuk ca tete kha statement chuahnak le an i theihpinak kha thil tampi um kan chim duhmi cu atu ah NUG zong hi ralrin hau kawlrampi na ngai ji kha tamain khin dawi lamang hau tu ah tain ta pong sun on ji zong thu na en kawl pdf timi people defense first poll zong hi phun hnih phun thum in sakain tain le Manletain le Iangkungtain te hna kha an um ve. Kha tikah NUG nih aa hmaithlakmi cu a ṭhawng deuh sin poh a kal i lawdar deuh poh kaltak, Yakhain ṭhawn acun Yakhain ah hi ti bantuk a si tikah khan kha bantuk kha aa a hnuhmai kan thliar deuh le kan zoh thiam lengmang kha a haumi thil si caah khan a karlak ah vun tenh ka duh. NUG kong zong hi fak deuh in aa Kan zohchun hau. Ah minthannak le thil thar umnak poah kan zuan lo ding ah khan karlak te ah ka vun tenh. Hi pakhatnak a ka chimmi cu Lai miphun hi miphun ngan kan si ko. Sihmanhsehlaw miphun dang he kan i fonh ruangah atu bantuk khi ṭantu in uknak chiahru kan chuak. I atu zongah Chinram cu khatikhan Neun chan in Kawl miphun vialte le tlangcungmi vialte he aa ruang in sawm sarih kum li hnu Neun chan in rak chiahmi kan si tikah Atu a dothlennak a vun um ṭhan tik zongah hin kan ram te kha lak i pen ṭhan kha a haumi si. Ahohmanh min zong fonh hau lo, Iakhain he zong i fonh hau lo. Cu ruangah Iakhain he aa fonh i aa, aa ruihmi ruangah khan kan ram hi a hnahnok ngai i cu ruangah tu hi Iakhain le Chin buainak zong kha a chuak ngai. Cu ruangah cun Iakhain pawl sibi nih an i sawmnak kong kha cu ka vun kaltak cang lai zapi theih a si ko caah atu ahhin matupi lei zongah biatak tein an tuahsernak kha new ah a kaimi tampi kan hmuh. Okay, Iakhain kong chim hlan ai ka hin vei ah tong ci ngila khan kong tlawmpa ka vun rel ta la i khati khan kawlrampi kha vun um tikah independent a vun nga bak khan an buai ciama mi macu cu kawlrampi independent nga hlan i li sari zulai ni hlei kua bucho ong sang kha a thih tikah kawlrampi independent nga hlan a bucho ong sang nih a thi cang Annih hi independent a phan manh lo. Cucu Bucho Aung San kha independent nga hlan ah July ni hleikua ah khan li sari ah khan lo chen tape mu a si tikah kulung uso te nih mah tikah cun Bucho Aung San le unu nih khan tikhan a fuai ram kha bawi hram kha aa thawk colh i kum khra a tlin bakin pinlung sa cio nan lung a tlin lo ahcun nanmah te nan chuak kho timi te hna kha a hnu ah kum khra a tlin tikah chuah khawhnak nawl le zei min kam ti lo an non nok na tampa le kha zei ron dan non nok na ti cun kumkhra tlin nuan an chuak lai timi cu kawl biafang man ning cun cutin khatin khan si timi kha an non nok na kha tika a ngila khan khan tua la mangi tong chi ngila khana hen abepi ta tak mi an tua mi um than mi chu chu kavun re lama di nuwa yakhain lam kong kha kavun lak tak than lai e tong chi ngila khan kong he kan vun zo than na la Ikai tongci ngi la khan hi an tuah zei ruangah ti cun katikhan British nih Kawlrampi chung i tlangcung mi zong a dang te a rak kan uk lio ah independent ngahnak ding ah kan pale nih hrawm in min an thut tikah kayin te pawl a dang pawl nih cun zum lo ral an tho colh nain ral tho lomi si hna seh thomi si hna seh kumhra a tlin tikah zeihmanh zong

thongka cu kuai li sri i a poi si pung che khan upadi ning in form state a zang a dernak la cozah lei i pungtaran form of government timi a zang dernak kha cein a Banayi lei mu bawmhnak lei phaisa lei siseh cun nawlngeihnak ana khuaiwei hmuh lei ah aa nechet mi kha an i lungsak lo ca kha kong pawl kha ceih ding si ti si fawinak in i mei hi kawlram tuanbia tamai thuin mi tuanbia si ca kan tlawmpal te ka vun langhter duh mi si a biapi itnak deuh tu lawng kha ka rak rel lei ka hin zeidah an i cin i tlo ti cun phoisi pung sanit i a ummi siseh anal le a khunh a yi khuaiwei mu siseh cun parliament a phoiseh pi thawng su a khunh le ban na khuai hmuh kha an lung a tling lo kha vialte kha tin pia in an tuah i mah chungin minung zeizat dah an tuah ti cun kuzale tain ta kuzale lawng te zahnih le kul le ruk an i tel i a leng i minung za le pali luci lawng te an zapi luci lukor lawng te zathum le sawmthum tuahmi si zun thlan ri tin zun thlan le hlei ruk tiang tuahmi ṭawng ci ngi lak kha an si. Mah hin zeidah langhter ka duh ti ahcun hlan lio ahcun independent ngah hlan ah kan pa le pawl cu kawl ralkap kha an ṭuan i an ṭhawng ngaingai. Fa Chin Rifle, Second Chin Rifle te hna khan in um miphun dang zong sihmanhsehlaw independent a vun nga bak in miphun dang cu kawl cozah khan doh than chol i an lung a fim i khati khan an um sihmanhsehlaw kan nih laimi kha khati khan an um lo dai tein rak um cu tikah kawl cozah kha a zer i Tlangcungmi rifle pawl le kawl rifle kha cawhlawn dang te chiahmi kha an ṭhenṭhek dih hna an nonnok dih hna zei ruangah ti cun hi hna pawl hi an ṭhawn ahcun kawl he an kan tuk le an kan lak lai ti kha an theih ruangah rifle tat pawl chin tat pawl zong kha ki an ṭhial dih hna vei dih hna mah dih hnuah zeitik mah reng zong kha an kaiter hna lo cun an mat pung ṭin ah bodabata sin a kai deuh hei ti bantuk khan an tuah chim duhmi cu Mah ka hin Kawl cozah tuahsernak zong kha vun chim pah ka duh i hihi ka chim cangmi zong si ko nain a thei lomi tampi ka channel ah nan um ca khan ka nolh ṭhan. Kawl ralhrang tuahsernak timi a painti paihnih in ka chim belmi pawl kha an um. Cu chungah cun aa tel bang nain mithar pawl deuh caah. Zeidah chim ka duh ti ahcun khati khan Kawlram mi kan tuanbia kha si. Kha tluk tiang khan miphun dang cu an fim i an zer i an i veng. Mah cu atu tiang cun kannih cu i khain ṭen rih. A ṭhawngmi poah ah vua ve ti zuan colh. Zawngṭah an cin a cin dih ve hei ti phun kha kan um rih ṭheo caah khan tuanbia hi kei cu ka kalpi deuhmi si. Mino tu nih cun an ngai huam lo ee. Theihthiam a si nain tuanbia hi kan theih lawnglawng ahhin aa hmailei ah ralrin khawhnak ding ah chiakchen ṭha bik a si. I khati khan hlan lio ahcun uh, Chin Rifle tat pawl zong kha an ṭhawng an vei nain kha bantuk buainak ruangah Kawl miphun le miphun dang cu an fim an zer i uh, Rifle tat vialte zong kha an ṭhenṭhek dih hna, an nonnok dih hna. A hnu ahcun atu kanmah chan tiang zongah Bodabata a si lomi le Kawl miphun si lomi cu rengsang pakhat min um lo. Cu ruangah Nuai U Taw Hlan hi zongah ralhrang doh an har khunnak cu Tayin ta vialte a cike ho hmanh an um ti lo. Nangan Takasin Sanyi zong khoika hmanh an um ti lo. Sihmanhsehlaw Laimi cu Bawipa nih a kan dawt ṭhan i tuah vawlei cung level in kaa kip lo ah phihnaih khan kan si ko zongah Bawipa nih a kan cawisan i kan dothlennak zong a sang. I khakha Kawlram tuanbia si cun AA kan lut hna lai. AA ṭanmi pawl deuh an si aw si. a dikmi si. Cu ruangah cun kan tuanbia hi kan tuanbia ning tein kan chim lai i cu cu tikah AA lei pawl nih an kan doh tik zong an tuanbia kha piangpiang fiangfiang te kan hei chimh hna lai. Nanmah tham cu zeitik dah ram nan neih, zeitik dah nan neih lo, kanmah cu mi zeidah kan si ti kha chim khawh lengmang hau. Kawlrampi chung hrimhrim ah Laimi cu Kawl nih a kan tuk in a kan lak belmi kan si lo ee. Kan si lo dahfawh hi. timi kha fianglak khan anmah kha cawnpiak khawh an hau. E hihi tongci ngi la khan ta si ka kha cu vum cang sala tongci ngi la khan kha cho e ka ka tu hi kan zau na lai kawlram ah chun laimi hi tayin ta laka A hlei tein le kawl he cawh lo tein a dang tein ukmi fawh kan si ti kha kan chim khawh a hau. Cucu atu hi kan chim khawhnak ding ah bawmtu kha tuzaan le vun chim ka duh i ka biadoknak lei kal si cun mi hi zeiruang dah ka chim ti cun Lai miphun nih kan tuanbia kan theih lawngah Kawl miphun zong nih a kan nek hnik tikah An tuanbian chim tikah a tam ai le ba ma ma ti ve ne dalo ne te mala ne ba nge ti mi kha um. Cu ruangah kan tuanbia kha kan chim hau. Kawl miphun a kan i do sual si zongah do ti ti kai bantuk online be al na asi zongah Lai miphun cu ma bantuk kan si Yikhain cu ma bantuk nan si ti kha kan chim khawh peng hau. Hi a si ahcun ka hin kan kiar hna lai i atu ka vun chim bantuk khan Chin Hill regulation cu thongkhat ziriat kua ruk ah si i vun tua kola kawl kawlram khi mirang nih a rak lak lio khi thongkhat zariat kul ruk ah si i laitlang cu thongkhat zariat kua ruk ah kul ruk le kua ruk cu khoi kul ruk thum ruk

mirang nih cun uk i ting i cu dih hnu in cu nu kum kua hra thong ka zu kua kum nga hrawng pelewa le khin mirang khi an va kai cu tikah pelewa ca ti tan si si yi an kal i atu i kalatan ram phone i khan kai myang de ta an phone cha ma khi khan kai myang de ta timi khi ase cu ruangah pelewa kha chin hill regulation ah alu lo nak city zong kha ka chimbel kan pa le zong nih an chimbel mim tuan bia a khai ma zau kho mi si asi cun

Ram zong ngei loin a vaivuanmi si. Kha tikah Yikhan siangpahrang cu a zami, Bangladesh ah a va zami, Bangladesh bawi bawmhnak in a rak kir i a ram kha a ser ṭhan i khati khan a ummi a si. Hi tuzanlei i ka chim duhmi cu Chin miphun hi a ropuimi Pathian thimmi tuanbia lianngan a ngeimi kan si. Paṭhawng tampi an um. Innsingṭai puai zong ka chim cang kha voi tampi ka nolh ti la lo. Tlangcungmi nih rak zohchunhmi kan si. Sihmanhsehlaw zapi nih kan pa le kan u le an fim a fim bakmi meizik bang an i hlengh lio ah zapi cu kawl ralhrang cozah nih ca thiam hna la seh hrut hna seh ngong hna seh a kan ti ruangah cu cu caan sau tuk khati khan a kan tuah ruangah ca thiam lo la a hrut le a ngong mi kha kan tam ve ruang khan a a fawinak in mi nih fawi tukin wadah an kan phianh khawh Kan ṭawngci ngila khan kong zong kha a ka halmi cu kan chimh bel cang hna khan a chiat panga an tuahmi kong tu hna kha an ti khan rak rel pah u law. I cucaah cun keimah zong nih ka chim tawnmi hi siaherhnak in ka chimmi si ca tampi kan vun rel dih hnu ah kan chim khawhmi khi a tlawm te a si. Sihmanhsehlaw a thei lomi na lih lawngte a zei an timi khi a caan ahcun ai khi puang cu. Sihmanhsehlaw khana pawl kha ahohmanh leh zong ka tim tuk ti hna lo. Hi tutan ah ka chimmi cu zei dih si Kawlrampi independent a ngah hlan ah thongkhat cu kua thum sarih hlan ah Mirang nih India hi hrawm in a rak kan uk i British Burma thum sarih hnu in India an chuak i British India British Burma ti si khah dih hnu in ah liriat hnu in independent Mah dih hnu in sawmsarih hnu in British indirect British rule te pawl zong kha tain ta sasawh ah khin kan tla. Khi ti khin a dotdot te khin tuanbia khi tamain ah a ṭhauh a ṭha a khain amah in a ummi an si. Cucu kan theih lo poh ahcun zeitluk man ngeimi zei bantuk minung dah kan si ti kan theih lo poh ahcun miphun nang a ṭhawng deuhmi zuanhnawh le uar kha a kan kal zungzal ko lai. Tika te ka van rel ta lai. Si. Cucaah cun atu i a tangmi kannih vialte cu kan i funtom hau cang. I funtom timi cu uh, Kan zumhnak, kan ruahnak, kan policy kha kaa khat te kan chiah lai. Cucu chiah khawhnak ding ahcun tuanbia kha a hau peng. Tuanbia i kan i dawi lo ahcun i funtom khawhnak a har. Laimi nih zei bantuk tuanbia dah kan neih, zeitin dah kan kal timi kan theih lawng khan aa, i funtom khawhnak kha a si. Siacaan ah a siang bak lai ti ka zumh i ka hen kan hmuhmi cu zei dih si ti cun kan zapi cinken cio hna si ti ka duhmi cu Laimi hi Kawlram independent a ngah hlan hrimhrim ah indirect British rule atu i ka langhtermi map zong hi zapi tampi nih aa hmuhmi a si lai lo ti kha ka zumh. Rak i cinken u, rak i save u ti ka duh. Indirect British rule zeitik hmanh ah Ṭainta dang le kawl he zei he men fonh bak lomi a dang tein ukmi kachin siansate greenmi kan si. Mah dih hnu ne wun chan lawnglawng ah pine ah a ṭummi kan si. Hlan lio tein Pathian thimmi miphun ngan kan si ve. Hi kha zoh u law atu ka hin Video a kaimi cu ka hin Matupi cu cu ni cu thla kan ting dih tiah an au. Mi AA pawl bang si tu hi ka vun chim pa thluamah a kaimi si. Mah hin CB pawl le zeimaw pawl an telnak pakam hi um ti lo cu. Hi matupi chungah AA nih zeitluk in daram uknak an ran an vei vialte kha kaan video in zoh cawk lo a si taktak ti cun vunpi ahcun uh, a tam deuh online zohmi nih cun nan hmuh lai. Niftin te a kaimi kan hmuhmi kha si. Me ruang ah hin hi bantuk pawl kan chim poh ah tuanbia zeimin a thei lo Paletwa cu kan ram ba nge ti kha an kan nonnok cu ruang cun tuanbia kha a hlei in focus in ka chimmi si. Zeipoh siseh kan i funtom hau. I funtom cu kan policy kha kan khahter hau. Policy a khahnak ding cun kan tuanbia kha theih hau. Kan tuanbia kan vun zawt lawnglawng kho ma tikhin ma kan si ma cucu ma kan herh timi kha kan theih lai. I kan policy a khah paoh cun kan i fun tinak kha si ko. Si ahcun a donghnak bik ah Mi tampi ka chim cangmi sinah ka nolh ṭhan lai. AA Arakan Army aa thawknak cu tawng nikum kua April ni hra ah a si i minung kul le rok pistol pakhat Buchethun Minan Dr. Ngil Htun Aung nih KIA KIO sakhan a simi Laiza ah an derh i tawng nikum lei nga ULA an derh. Ka hla nih ALTA ti bantuk ALP a phunphun US

thluak le zertian in ramkhel aa celhmi an si. Atu ah tlawmpal te thazaang a vun ngei i puarthau le inn aa kuh tong piuhpiro na ngai i ku ka sa chin dah. Maca cun an tuanbia kan theih bak hau. Ui tampi ka chim mi thar tete num ca kan ol ṭhan lai Yakhain ram cu miu panga a khayam panga le miu palai sarin an an dermi si. Atu i aa nih

Yakhain ram hi Palewa hrawng Matupi hrawng khi zeitluk in dah a herh lai zeitik hmanh ah a chuah ti lai lonak kong kha ka chim cang. Kalatain Siman King zong makhakha vui tampi ka nolhmi simi thar tete in um ca. Cucu kan chim ning te cun atu hi a um i a Rawngtlai lei zong nih cun tu zong ah dongcat lo in an phih. Atu hi naite i CNAF nih an tlaihmi hna kong he pehtlai in a linhsat ngai caah khan atu zong ah khan Matupi an tingnak te hna kha video in a thar in an vun upload lengmangmi kha si. Cucaah cun an i biatak ngaingai. Laimi vialte Zeimaw online nan chim nan rel i comment nan tuah tikah an tuanbia an chim i tuanbia bangia na thei lo an ti ahcun kan nawtpiak ṭhan hna lai. Ikhan cu thongkhat zasarih sawmriat kumli December ah Kungbawng min nih an siangpahrang Ming Sang Wun cu a tuk i a lak cang. Cu dih hnuah macucu Kawl nih a tuk i a penmi Yakhain ram cu Kawl kha Mirang nih a tuk i Kawl nih Mirang sinin ral a sungh caah Yakhan ram vialte cu Mirang a pekmi si. Ram ngei lomi an si. Cucaah cun anmah cu ram zong ngei ti lomi an si ti kha piangpiang fiangfiang tein chim khawh ding kha a biapimi si. Siseh kaa lawm, mah vial cu siseh law, hihi aa ka video te hi a thei lo mi nih an hmuh khawh nak hnga rak sar ve law ka hin tawng ci ngi la khan te na zong zei ruang dah langhter ka du ti cun miphun dang cu tuan te an lung a fim caah pinlung sa cheu i covo vialte kha an zoh ti ke um lo tikah An doh i ṭawngcingila khan zong kha an suai, cu chungah an lungtlin lomi vialte kha an ṭinpiah i an i suenue. Kha le cangka tein Kawl cozah cu a fim a zer i ṭain ṭaṭat vialte a ṭhencheu dih hna, a nawnnok vialte dih hna, Kawl le Bodah a simi lawnglawng kha rengsang a pek hna. Cu tikah atu tiang zong doh an harnak si cu ve bantukin laimi zong atu te kan lung a fim lo i khai ne i pu pawng te hna phun phai kan um ri ka khat khat khat kan lung a per ahcun ti nung tuk cu ca cu a dong nak bik CB zong atu CC ha ni ton tik zong ah fim zer a hau ralrin peng hau zei bantuk mai le kal lai ti kin thai lo i phot le i tan ti kha kan duh lo si lo in i ralrin peng hau zei bantuk kuat an neih lai ti kha kan thei lo. Cucacun nai hrawng ah lang ngaimi cu unity is our power, diversity is our strength an ti i funtomnak cu kan ṭhawnnak a si, power cu kan ṭhawnnak a si. Sihmanhsehlaw diversity is our strength timi cu kan i ṭhencheu zongah kan thazaang a chuak. Funtom cu ṭhawnnak a si ti. Power cu ṭhawnnak si. Unity is our power timi cu i funtom cu kan ṭhawnnak a si. Asinain diversity is our strength timi cu ṭhencheunak cu kan thazaang si. CB te, mizei te, ZRA te kal ko hna seh kan thazaang timi strength timi kha thazaang timi cu kan neihmi khi si. power timi cu hmuh khawh lomi zapi funtomnak in a chuakmi kha ṭhawnnak a si. Sihmanhsehlaw ṭhawnnak a hram cu strength kha si. Strength cu thazaang kha si. Cucaah cun CC thazaang a ngei ko. CDF vialte mipi nih kan thazaang le kan ti khawh tawk cio kan ṭanmi khi thazaang taktak cu si ko. A va ṭhencheu zongah dual CC zong va kuai rih ko seh. ZFU zong, ZRA zong A saṭheng taktak kha a chuak ko, a um ko. Cucah cun power kha i bochan tuk zong hau lo, a saṭheng ah khan a za cang. Zeitluk in ṭhencheu zongah kan ṭhawng ṭhiamṭhiam ko. Funtom chinchin ahcun kan ṭhawng ko lai, kan power um ko lai, kan i funtom lo zongah kan thazaang, kan saṭheng hi a um rih ko. Bawipa nih a kan thimmi miphun kan si caah tampi Atu ah CC lei Chin Lengkhawng Sil lei thazaang um peng ko. Mah vialte sek aa lawm. Eh, mah hi hi ka chimmi tuanbia Yakhain siseh, hlan lio Chinmi kan tuanbia le tlawngcing i lakhan hi uh, ka chim bel cang nan tlawmpal te uh, mi thar la thei lo mi ca update uh, ka vun duh mi si new le thil dang tu kha cu biatak te breaking news chimmi tu nih an rak chim te lai thank you for watching